nhasi ndavingaketi natetelicious zvo ifadai adai ah, kana ndizvifira zvangu ndizvifira zvangu aiwa nhasi andiunyepiraikas inini zvangu ndinowanzombonyarara ndombosiya zvinhu zvichienda but nhasi ndavinga tatelicious amai vangu munovaza ndinovada ndavinga naketi keti ndibhuru vangu ndovana ndavinga uri tu ava ya ini zvangu kana ndichazotukwa vangu mangwana nganditukwe but ndavinga pachokwadi that's ndipo pandiri pachokwadi yes ndozvandavinga panapo ndopaviafe and handitombotora mawets ndichitya handitombotya nhasi ndoda ngotaura chokwadi izitis ndobva ndaenda zvangu yeah because uh, ndikaramba ndakanyarara zvimwe hazvidi kunyarara aiwa kana zvimwe hazvidi kunyarara ndati ndavinga ngu tetelicious naketi ya ndiwa tetelicious ndimoms wangu keti isistran slash kamukadzi kamaigombo but nhasi ndozvandavinga zvangu ndangotaura ngu chokwadi semaonero angu hatina mboti ndinogona kutaura i am perfect ndinonyatsogona kutaura kuti chii ndinogona kutaura ndinongotaura zvangu zvandongotaura zvangu kakandi mukangosvika pa 200 kana ndobva ndataura handida nguva nokawanda mukangosvika pa 200 ndobva ndataura nyaya yangu kana ndichizvifira zvangu ndozvifira zvangu izvo ndichazvifira angu kandi but ndoda ngotaura rangu chokwadi zvandiri kungoonawo kuti chokwadi kwandiri ende zviri pamwoyo mm. mm -mm. because nyaya iyi yaenderera mungangosvika pasara 5 vanhu chete mosvika pa 200 ndoenderera panyaya yangu ya ya muri kuona nyaya iri kuitika ka guys to be honest ka handikunyepera ya yeah. vana amai vekuzimbabwe vana amai vabereki vekuzimbabwe tinovaziva vose vakaoma musoro vakaoma musoro they are very stubborn uri kundinzwisisa vana amai vekuzimbabwe vakaoma musoro hapana chinhu chakaoma musoro sevanhu vana amai vekuzimbabwe muri kundinzwisisa vana amai vekuzimbabwe they are always right maparents ekuzimbabwe they are always right that's one thing you have to understand and that muzvinzwisise ipapo muzvibatise mashoko muzvibatise ipapo they are always right and then the other thing chanda kumbokuudzai guys ka facebook yika antika tinorwa tinorwa namakarati nechichichiika but ina prefer kuti kana tichigoka hatigoi pachedu tisingainvolve mhuri mhuri inoziva tikakagaidzwa kana takuinvolvana mhuri vabereki vevanhu nechine vana dzevanhu thats a low blow malove nemalikes maviews nadi kunyepera gaizwa thats one thing zvinonakidza nechichichichika inini zvangu iwill never stood that low yekuti ka nyange zvapresa sei nyange chichiita malove nemalikes ichi ndine villevin remai vemunhu rebaba vemunhu nemoya vemunhu handife ndakarishandisa seizvozvo zvangu kana ndichivengwa ngungu handivengwe ini guys nyango zvapesa sei nyango zvaita sei ndaita sei ndaita seika handikunyeperai i will never kuuya pafacebook kuti ndikuatake ndichikushandisira moms vako ndokushandisira mwana wako ndokushandisira mhuri yako

it's a low blow so right now ndichananga moms vangu first and then ndobva ndaenda kuna kate and tetelicious was wrong kutaura namoms vakate even mavile even vanga vamupa akaita seka akaita seka she was wrong moms vangu kutora zvawakapiwa namoms vaketi mm, wakada kuzvishandisa against keti tetelicious was wrong iye nakiti vanga ri mafriends vangu i know moms vangu vanoti iye she's only loyal to her and herself moms vangu that's why she's, she's always said it havana mbobvira vanyepa tetelicious kuti iam only loyal to me kwandiri and iam only loyal to my friends nechiyandika but yekushandisirana namoms ka moms ka yeah, yeah i don't i think vakaitora too far but you know what semunhu ane i can never tell you zvokuita papeji yake ipeji yake igroup rake nechii and she's allowed to say what you want to say ipeji rake munhu nomunhu vanobvunza manyisa peji rake ini ndine peji rangu randomanyisawo vasikana kwandiri kuita zvandiri kuitawo mazuva ano vasina kunapfeka hazvinakidza vamwe vanhu vose chine chichi but i don't think kuti maparents should be involved nechichi but munhu andikublema pagame rose ika angori one it's only one person andikublema pagame rose it's keti keti pagame rose iri vandikublema keti akabvuma kuitiswa natetelicious keti akabvuma kuitiswa natetelicious akabvuma kuti tetelicious amuitise zvaida kuita tetelicious akabudisa zvinhu zvakaiti zvakabudisa ka and then keti akareacta nehasha before asati afunga muri kundinzwisisa keti akareacta nehasha asati afunga kuti ari kuitiswa natetelicious before asati afunga wangu and keti akareacta nehasha keti munhu wangu andikunyepera guys but kana achinzi munhu wangu kana achingonzi munhu wangu ndonyarara tongoti ndibhururu wangu tongonyarara tisingataurira nechokwadi hapana bhururu ubhururu wacho uri papi ndambokuvhunzai pafeafea ubhururu hwacho huri papi pachaipo chaipo chaipo kana da kunyatsovhunzana takadai kana tisinganangane sechokwadi kuti kana bhururu wako ka abudewo offline abudewo offline tongonzi ndibhururu wangu handitauri ndinotya kukomenta ndozoblokiwa handizooni zvakadai inini zvangu inini ndiri munhu asingatye kublokiwa ini handiunyeba ndiri munhu asingatye kublokiwa because ndinomira pachi pachokwadi ndinomira pafeafea keti yakaitiswa keti akaitiswa you know why I, I'll tell you keti kaitiswa keti akareacta nehasha inini kwaya ukandiudza kwandiri kwaya kuinbox kwangu kati amai vangu vanditumira zvakadai zvakadai zvakadai wangu trust me vamai vangu vanga vakuudza information yakaita sei neyangu nechi nechichi kandikunyepera o oh. ndokupejera ndakadai live button ndichiuya kuzoda kuzorwisa momzi panapa palive kuzorwisa mai vangu vakandizvara nine months vakanditakura au ndinoramba ndinokubhedhirira nyango zvaita sei zvaita sei inini nekungwara kwangu ndinoitenda nyaya yachoketa yako iweyo handife o oh, ndinokubhedhirai kechi akazoreacta kinasha andikunyepa guys hapana mubereki panze apari perfect guys i know kuti ndinonzwisa kechi where she's coming from hapana munhu panze apa guys asina nyaya dzake hapana munhu anobuda kumhuri iri perfect vamwe vanochemana namai vamwe vanochemana nababa varipo wana nababa vavo kuti vada kubvunza kuti kubaba vako yakawana kanganiwo anokuudza kuti baba vangu muupenyu hwangu kusvika vaafrika ndakangovaonoka 5 kana ka 6 but haasi munhu usanenge achingochema nazvo kuti e baba vangu wakadai wakadai the problem nengokaya ukachema ukataura kuti baba vangu inini ndakangoona seven days baba vangu inini hapana zvavakandiitira muupenyu chii chava chakuitira vanhu vayaya pafacebook besides kungoti e tikunzwisisa nene ndakadaro ndakadaro but at the end of the day ka those same people ivavo vari kuudza nyaya ivavo kuti baba vangu vakatidai avakadai they will use those against you pangaitika comedy pakaitika sei pakadai zvisei kunzi kuti ah iwe ungori nehasha yekuti ah uri mwana asina baba ungo usingazivi baba wako kana tikakukometa kuti ah iwe ungori nehasha iwe because ah handi wakadzingwa namai vako ne 15 ukatanga nyaya dzechihure hure, hure. guys vanhu vepafacebook vatinochemerera vaka vasiloyal deal ravanongokomentawo zviri nomoa uchingozvifarira atofunohwei kuti e guys ini ndiri kufara e guys ndiri kudai ende pari kunakidza vanhu ai unofara chiiwo munhu akadzingwa kumba kwenyu ne15 nenyaya yechihure havachatereri nyaya yekuti paakatangira kuti iwo wakabudirei kumba kwataoniri kumba kwata sei zvinonzi ihure rakangodzingwa kumba karore ne15 apa iwewo kumba nyonga wako kuzobudawo because zvinhu zvanga zvapresa usingasagoni kugara kana zvisine chii unonga waexplaina kune everybody kuti amai yangu wakandibata rafu wakandidai nechichichi but havachatereri kuti zvakaita amai the vakushandisa zvawakazoita iwe after wabuda paigara momzi kuti ah ini pandakabuda ndakunogara ndakunohasla nechichichi ah, guys handikunyepera ka i want you to be very careful kune vanhu vaunoventa to and i want you kuti kana uchiventure une hasha uchida kutaura zvakutauraka i want you to watch your words and then i want you kuti before usati wataura zvauda kutauraka unyatsoteera kuti vanhu vandiri kutaura nezvavo here avava vanondida here kana kuti chii vanava tinoda maviews inandi kunyepera maviews ndinowada zvangu but angu ini maviews angu mazuva angu ndakuwada zvangu nezvandinoita zvangu zvechihulehule izvi but handi kunyepera maviews ndinowada but the same person vatinouya tichichema navo thats the same person vanouya mangwana vachikushandisira this very exactly words yauya uchitaura navo kwaari uchiti ye ndakadanzi ndakadanzi ndakadanzi guys hausi wega hamusi moga guys andikunyepera hapana munhu asina chinobvunduka mumba make hapuna munhu asina maproblems kumba kwake andikunyepera takadai tose tine maproblems kudzimba dzedu maproblems inoza tine maproblems akawanda kudzimba dzedu pane vamwe ane maproblems kuti kumba kwedu tine muroyi akatirukira hamedi akadai ikafa yakadai akadai akadai tose tine maproblems muupenyu andikunyepera but kuvhenta hakurambidzwi guys kutaura zviri pamoyo hazvirambidzwi but its kutaura kunani thats what matters amene foni yange yakurira manje mira ndimboona guys ndomuromo munhu anditagirei keti please munhu nganditagireo keti please nganditagireo keti because i think keti anga eh, can somebody check keti keti anga achindifonera guys mune munhu nganditsvagiro keti keti ari kundifonera pakuseri ndokumbiro munhu andifonera kana muchindinzwa ndiudzai muri kundinzwa kana uchindinzwa ndikumbiro kuti undiudze tiri kundinzwa kana uchindinzwa taura kuti uri kundinzwa wose ari kundinzwa taipa kuti uri kundinzwa guys kana uchindinzwa itaura uri kundinzwa and kana uchindinzwa type out uri kundinzwa and umro munditaibiro keti hanzi tatenge ndiri kuita makuwa mutege it keti hanzi guys ndokumro kana kana muchindinzwa mundiudze muri kundinzwa hanzi we can hear me and kana muchindinzwa ndimura mundinzwa ndoda kuti ndokumro kuti mutege keti kana tetelicious handisi kuita makuwa ndoda kutaura zvandiri kuda kutaura zvandiri kutaura hangu guys handika kana keti ari panapa ndomuro mumutegewo please can you take keti handisi kuda chingetoita makuwa muketei okay kana muchindinzwa its bo handi ndoda kupedzisa nyaya yangu guys without being biased ini zvangu ndakanakira zvangu kuti kana ndakuya kutaura chokwadi ndinonyanya kuzotaura chokwadi handidi kufosa kutaura nhema handi kana keti ari panapa ngauye auri panapa kana mamuketa ketika mumuudza taura yeah, auye panapa guys ndombo kuti yeah, okay, kana auya panapa iri book kana pane munhu akwanisa mutumira inbox mutumire kuti manla aripo pafacebook akutaura nezvavo muudzei handisi kuda nda kunyatsotaura sezvazviri ini handidi kuswera ndichitenderera kuseri handidi kuswera ndichitenderera demo ndoda kutaura sezvazviri sezvazviri and then and then ill start over and kana muchindinzwa iri bo okay keti ari panapa iri bo ah, okay keti ndatinyatso ndinzwa zvandiri kutaura ndinyatsotangidza nyaya yangu even dei tete anga ari panapa ka guys nyaya yangu yatangira pakudai guys katika tete licious shes very wrong kubuditsa maaudio amai anzi amai vaketi naketi vachitaura especially kana achiti iye ari naketi vari mafriends but the problem tete licious akazvitaura kudhara kuti nandina mashamwari pafacebook and angoti iye shes only loyal to her and her and her friends akazvitaura tetelicious haana mbobvira zviviga kuti anguri loyal kwaari iye nemafenzi ake kana iwe uchifunga uchamura tetelicious muupenyu ka uri kuzvinyepera angoti as long kana uri celebrity youare not safe around me haana mbobvira azviviga nti akazvitaura nti kuti as long kana uri famous ende uri shamwari yangu uye anoti safe around me haana mbobvira zviviga akataura kuti kana uri munhu anozikana kana uri chi hausi safe about me but inini zvangu ka nyango tete lishasi akataura izvozvo ari know kuti achaenda that law yokuti achashandisa mai vemwana nemwana kuti vapesane ari no amini haasatambozviita but this is the first time andikashamisikawo achizviita amin handisati ndambotaura anything about delicious muupenyu yangu kubva ndakavhura ndimozi wangu but handisati ndambotaura what she did was very wrong akashandisa mwana namai kuti va but munhu anoti kublema panyaya yeuseyi haasi tidelicious diketi panyaya yeuseyi handikunyeperayi munhu andiri kublema panapa haasi tidelicious haasi moms vaketi munhu andikublema ndiketi keti akafola for a trap makamboziva kana uchida kubata magonzo mumbaoka unoisa dovi kana uisa something madovi pachikirimbani murume bata titirisas akashandisa chikirimbani handi achibva aisa dovi pachikirimbani akangomira kuti chikirimbani chikanga kuti zviitika and then keti aka aka akafola for that trip yatetelations keti was not supposed to respond to those voice note kana kuti chii aifunga kuzviignowa odhila namomzi vake vopedzerana vari kuseri but keti I'm, I'm, I mean, I'm not saying in this psychology doctor kana ndichi but keti the way yakaresponda ka e, akamhanya kupindura nehasha asati azvigara pasi akambozvifunga kumbozviprocessa kuti ndoita sei nezvinhu zvaitika but keti munhu wechikadzi of course you allow to have hasha andizvirambidze izvozvo unorambidzwa semunhu wechikadzi kuti hasha but akamhanya kuita hasha keti kuti rira ndinopindura ndipindure ndipindure akapindura asati azvifunga even up to now akureacta nehasha haasati akureacta kuti anyatsozvifunga anyatsoprocessa anyatsofunga kuti ndoreacta sei panyaya yakadai arono mafriends ake ari kuuya kuinbox achiti bururu bururu zvauri kugona ari kugona nyange nini vabereki vangu vakandidai vakadai but iye mabhururu ake ari kuuya kuinbox here akambouya palive akatuka vabereki vake here iwo ari kumuchovera inawo iyewo ndichovhera kuseri kuti ndiri kugona momzi wakakujairira ndisati ndamboona live yako ne uchituka mai vako ee ini nondichovhera ndamboonawo live yamai uchituka momzi wako kuti ende ah, bruri kugona ende pamberi nebasa ndisina mbokona uchizviita hauyewo nditi mandilabhisa hembe mandilabhisa hembe iwe usana mbokona uchibhisa hembe ndinorambawo kuti aiwa nawe utanga wabhisa hembe ndobhisawo azvindandizvibvume izvozvo no keti arone kuti ari kupfurirwa kana kuti ari kurekta ari yega arone nokuti ari kufunga kuti pane vamwe vanhu vari loya kwavari vari chichiro but whichever ari kutaura naketi ari kunhonga mafoni keti andiignore three four mafoni coz andamufonera andiignore whichever ari kupa keti advise ka uri muroyi sokuroya kwaitawo amai vangu hauna mbosiyana netimu yose iyi yabudisa mavh 11 iwewe netimu yabudisa mavh 11 yose yafunga kudestroya vamwe hana mbotiteta somuroyi but kuroyana kwaitika kuri kuitika kuguys its not okay hatirwei tiri toga isusu masocialites hatisi macelebrity masocialites hatirwei tiri toga without involving family guys pafeafea o oh. hatirwei tiri toga guys zvokuinvolva zvemhuri izvi ka thats a low blow nyango ndadesperate sei nemaviews kana nechii handife ndakashandisa mai vemwe munhu inini kuuya pana pandichiti moms vake vadai vadai vadai handidi kunyeperai guys handidi kunyeperai zvangu kwene handidi ini ndizvinganenge ndiri ndobvisa hembe panapa ndoita zvangu hanzi mandlawe yakabvisa hembe akaita bonyera palive iw rather do that andife ndakashandisa mhuri kupesanisa mai vemwana nemwana wake hakuna zvinodarika ipapo ipapo its a law blow guys aka hatina mazimbabwens hatina utsinyi hwakadaro hatitukanei tiri toga tipedzerane pakadaro haungapesanisa mai nemwana vari kuwirirana what do we benefit from that guys of course tinokwanisa kuwana 5000 views of that but chii chatinowana after that guys hatiuye tishaudhane tiri toga isusu tiri toga kuti iwe uri hwei wakadai une nhumbi yani wakadai wakadai wakadai wakadai but vana momza vatisiyane navo guys mini kana if am wrong i am wrong keti akashandiswa keti wakashandiswa wangu ya my friend uri panapa wakashandiswa ende kushandiswa kwako wakamhanya kureacta wangu usati wafunga keti wakangoreacta wangu kuti wakareacta nehasha wangu inini everything chaanoreacta nehasha wangu hapana thing chiri good nyange kahwani keti chinobuda muupenyu o oh, ndinokubhejera wangu every time you react nehasha wangu hapana chinobuda but ukambozvifunga chinhu if you think through kuti zvine zvipindiro zvakaita sei zvakaita sei ka unowina keti wakareacta nyasha tatelicious akanyatso kuisa paaikuda kuti unyatsoita iwe tatelicious aikuda kuti ureact the same way yawakareacta haungauye ndakunzwa nezuro keti for one thing yandikushamisika pabout yo keti kauri bhuru wangu ndakunyatsokutsiura zvemusha wakaya wakati handisi kushora tetelicious ini ndikushora amai vangu ah, ipapo ah, yarong wangu they are both wrong amai vako natetelicious vose vari wrong haungati aurather take side ramai vangu nyange wangu chinzi amai vangu anoroya ndinotora side ramai vangu vachiroya haufa wakatora side romutorwa before ramai vako hazvife izvo zvakaitika muupenyu that is not normal hazviitike izvo zvekuti ndinotora side ratetelicious before ndatora munhu kwanza mai vangu ndiwari wrong tetelicious hanzitombomusvora aa no ipapo uri wrong ini tetelicious ndomuda ndiamai vangu iw rather put tetelicious pasi pebhasi before ndaisa amai vangu pasi pebhasi amai vangu ndiamai vangu i mean shes wrong what she did hapana munhu atombobvumira nezvavakaita ndakadai am angry zvakaitwa namai vako but handisi amai vangu pasi pebhazi ndotora umwe munhu mutoro before amai vangu amai vangu ndeamai vangu ibenzi ibenzi rangu iwe uri benzi wani vakakuda uri benzi wakadaro even vachita hwakude zvako but handitore umwe munhu before amai vangu tetelicious shes wrong for this what she did haungatyi wanzi handisi kublema tetelicious munhu andi kublema ndeamai vangu no aiwa kana amai vangu nyange wariwa wakanganyisa tetelicious ndotoblema tetelicious before nsati ablema moms vangu pachokwadi ninge uchiziva mumoyo zvakuti amai ako akakanganyisa but hauye palive uti ah, amai vangu ndiwo atori wrong nditoblema tetelicious hapana chakakanganyisa vakakanganyisa dingunyeperanya ina zvangu handikunyepa zvangu kana ndichivingwa ngandivingwe ndofira chokwadi tete risha chizirong shamai vangu handifasati ndamboita have never been arong handisati ndamboita against tete rishas kana chi handife ndakarwa natete rishas kana kuti chi ndiamai vangu ndimumzi vangu pataka yakanditukowo hazvina basa zvinowanikwa munyoni but hatingasweri tichida ngonyimbirana vanhu nenyaya yemalove nemalikes zvakaita tete rishas is wrong is wrong especially when it comes to family kubreaker mother nemwana wavo vari kuwirirana vachiwirirana vachinyatsowirirana aiwa izvozvo is very wrong amai vako ndimoms vako inini nyange mai vangu vakaya vakandituka vakandiita sei vakazara vanhu palive ivo achitora side nochi amai vangu shes right kwandiri inini ndinoisa tetelicious pasi pebhazi before sati ndaisa mumwe munhu aiwa amai vako ndimoms vako wangu Keti, you are very wrong for saying kwanzi tete leshasi kwanzi iye hapana chakakanganisa moms vangu ini ndiwakakanganisa no yeah, ipapo au ya wrong tete leshasi iye atori wrong moms vari wrong but pafiyafia we not moms vari wrong but tete leshasi ari wrong ari wrong futi hapana chanacho chidzvene nyango chii nyango akapiwa mavoice noti nechii achichichichika is africans takutaura smach africans ka pafeafea ka shes wrong for what she did mumzongo havanga yakandituka zvavo kati uyo asiri mwana wangu aidisoni munhu chii handina basa nazvo zvongo zvinoitika muupenyu shes wrong for she wrong ini now take side ramomzi wangu before ndatatorwa remutorwa mutorwa wandisingakuzive akambotipisika amin amin amai vakwanga vakakanganisira nichi but vambokupisika bibi thats what matters vambokupisika zvavo vakakanganisa moms vambokupisika im not saying moms vako vari right zvakataura shes very wrong vakapisikwa bebi namoms vakazama zvavavaita yalike havana kuita abortion bebi de vakaita abortion de usipo iko zvinhu shes very wrong for what she did tetelicious ndiari wrong panyaya iyi kudarika mumwe munhu wose amai vako wako shes number two paurong but tetericious is very wrong panyai o oh, ndiye ari number one paurong handisombokunyepera wangu saka usanyepego nevanhu vanouya kuinbox kwako vachiuya vachikuudza kuti you are right nesu we went same, the, same, uh, the same route makaenda the same route imimi makanetswa makarohwa nana momzii makaita se makadii kuita malive yenyu tiaonewo nemiwo muchitaura kuti ah nesuwo weare reacting the same thing ndiani wenyu ari kutaura kuti isana momzi vaitinetsa takadzimwa nana momzi mungaya mukataura palive mundangochovhera tiketi ataure iye kuti aite nge ndiye ari stupid achionekwa kunge ndiye ibenzi pakazara vanhu achipopotera mai vake achitaura zviri pamwoyo pake imi muchingoti neno ndakazviitwa ndakadai makambouya mukaita live imi waya muda kuchovera keti kuti keti taura zvako iwe amai vako vakakujairira iwe taura zvako neno ndakazviitwa amai vangu vakandidzingawo ndine 15 ndakadai ndakadai itai malive ini tiaoneka kuti iyi chobva tazati kuita ari kusapotawo cause yakaitikawo zvamuri kuitawo imimi waya kuda kuchovera munhu kuti iye aoneke kunge ndiye ari bad keti usafole zvakadai handitomboda keti dont usatombofole zvakadai keti iwewe keti what you have said it's enough wangu baby im going to aid you ndiri kueda keti ndaunyepa ndakukueda wondipindura sezvazviri but ndandangotaura chokwadi zvangu kuti don't fall for this shit wangu ndokueda keti hanzi tombonyepera ndakueda keti wacho ndotaura naye ngandiede wangu keti wangu ntandaeda keti wangu you went through kutengera mai vako ticket you went through zvawakaita kuti amai vako vatenge visa nechii you went through kuti zvose zvawakaita wangu you did it out of love wangu ndiani akambokuudza kuti chivi chinodzorerwa nechivi wangu ndipapi one day pakambodzorerwa kuti chivi chinodzorerwa nechivi kuti zvawakaitirwa namoms wako after waregerera wakawaregerera whatever she did to you kana twakudzinga rumdi kana tichi wakawaregerera you went through we saved a lot of money ukavaitira you did it out of love did you did it out of facebook no you did it out of love keti hauna mbozviitira kuti uri kuitira vanhu ipafisbo wakazviitira for amai vako kuti amai vangu uyai muone ukabetter life muchengete vazukuru venyu kunokwandi wakazviitira out of love keti izvi zvekuti mari iyi yawakaspenda kuna mai vako kuti wakaita seya kwadai wangu izvi hazvina basa keti kuti wakatenga tiketi re 5000 kana rechii wakabuda 10000 kana tiechii keti you should be proud tamai vako ana kubvisa nhumbu wangu amin vangazova vazobvisa wani amin makazorwa mani 16 kana 17 but 10 years zvichengeta munhu wangu ka imari dzakawanda dzinobuda wangu you never know kuti what she went through vachingochengetawo for those 10 years kana nechi maybe zvakazoitikawo zvakazoitika pakufamba pacho but munhu akakuchengeta for more than 10 years wangu uchimbokakuleta mari yekuti lese kuchengeta munhu for more than 10 years mari yakadini kete you did what you did she's your mother wangu vakakanganisa hazitombovasapota nyange one time im not even supporting moms vako nyange ka one time wangu but she did what she did vakakanganisa mai vako handisitomboramba ipapo ndikubvumirana newe ndinobveja nekuti amai vako she's wrong what she did wangu ipapo ndikutaurira but usvike pakuzosvika wa 17 wakubuda kana wa 16 wakubuda wangu chimbofunga kuti pamuposi apa waidyei keti chimbofunga wangu before usati wafunga paasati wakudzinga kuti waidyei even waitambudzwa ka wangu wani pekurara usingarari pati pebridge waitamburowe that time but zvangu zvakaitika wangu andi zvakaitika we should learn to forgive and forget wangu ano vakakangwa kanganisira ronoti vautova vakanganisira chii for which ini naro no kuti chii chakaitika zvangu but kete varegerire zvako wangu haungarwe namai vako nenyaya tetelicious wangu tetelicious ukurwisa namai vako tetelicious ukurwisa namai vako kete youare smarter than that wangu kete wakangwara kudarika ipapo wangu ndakukueda zvangu I don't know what you're going to say handingapfikidzane newe because you you know what you went through in life yako wangu but it's not everybody's business pako pafacebook wangu but ndakueda i'm adding you uri bhuru wangu but ndikakuudza pafeyafeya kuti don't let these people from facebook use you wangu never let these people from facebook use you kechi type age ndikueji okay okay ndakueda kechi zvangu andinyepa zvangu ndatsiura pandinogonawo kana zvikarambawo zvaramba like i said kechi ndepi hapana ndepi hapana wangu ini wangu kechi i hope flee havana kutumidzirwa video ngendukukunyeya kana chichii ini ndiri munhu anongonangana nevanhu feya feya wangu handisi munhu wekuswera ndichitenderera nechiichiichi wangu iam sure wanga uri panapa uchizvinzwa wega kana usina kunzwawo ndinokwanisa kuzvidzokorwodza wazvinzwa zvandataurira nauna ya ndazvinzwa ya saka iwe uka inini one thing yandingataura ndibva ndakuudza ka the fact yekuti iwe uri kuti eh, titelicious is right chimbomira kuchema wangu because ndobva ndatadza kutaura handi uye ukada kutanga kuchema handichagoni kutaura vangu ndinonga ndi ini handichagoni kutaura anything because ndinonga ndi ndichisvotwa kuti hamusi kunzwisise here zvandiri kuedza kutsanangura inge ndakatsanangura wani muri kuti anzi kete akarekodha mai vake handina kurekodha mai vangu these things happened two years ago manje takatadza kunzwisisana nenyaya yekubhadharana chakaita kuti inini namama tisasagare mumba one even ndikavafonera ndechekuti takatadza kunzwisisana pakuti vaiti mari yamuri kundipa ishoma even ukabvunza krisa anotokuudza kuti takatadza kunzwisisana so from there inini i got angry very angry but ndakaramba ndakanyarara because tatadza kubvumirana mari yavaida ivoka nyange ukafonera munin'ina wamai vangu ariko kuengland anokudza kuti mwana uyu zvaari kutaura ndozvakaitika uri kunzwa manje takatadza kunzwanana but i think mama pavakabva panapa ini ndakazongoregera na kuti ndimai vangu but vakabva vaenda vaine vaine bitterness vakatsamwa ini ndisingazivi waona because ini ndine problem yekuti zvinhu zvikaitika mandla i forgive mandla remember incident yakaitika pandakauya kubirmingham mandla unondiziva kuseri zvisingazivi vanhu abuse is abuse ehe ini ndakakanganisa ndakazovatuka because ukanzwa enga iri maaudio ari kuplayiwa natatelicious ayaka handina kungotanga kupenga kunotanga kunovatukirira zvaa zvatowanda remember zvatakaitwa pandakauya kubirmingham mange because uh, uh, atirege kuchawanda wanda zvatomupublic handiti ndakauya kubirmingham kwauri iwewo tati nemakastoma ekuruka neekutengesera mawigi ndatenga tiketi rangu rekudzoka after seven days ndabvumirana namama kuti ndakubhadharai muri kusara nevana for seven days but three days later vakati chii vakafona vakaisa maaudio achinditutirira mandla ndakamavhura wakamaona iwewo nemusikana wako mese mukavhunduka ndikati ndakutoenda ndikabva ndatenga imagine ticket rakandidhurira zvisingaiti because ndandapuhwa stress ndaconfusika maaudio achiramba achiuya vachituka inini mamwe achisa kushamwari yangu yandaifamba nayo yai nonondoone musi uya uya kakuti vakaisa maaudio achindituka zvekuti but mese makati keti nyarira ndimai vako but if it keeps going on and on at some point ndiri munhu wenyama ndoguma ndakupindura nora inoaketi zviri kuitika panapa ka wangu ini asi kutombonyepa zvinoitika beyond the kuseri ka inini ndikati handizvizive nechikunyepera wangu kaketi ka wangu inini iwe uri wangu keti tabva kure tichifamba tose but zvandiri kutaura ka kuti iyi trap iyi ka yekuti yakuzoreacta wangu ka wakaiswa pachikrimbani natitelicious wangu and then iwe wakabva wafola for it wangu uri kuona kuti i don't know even i don't even know kuti moms vako number yatete licious vakaiwana kupi kuti wakatanga kutaura sei ndiwe wakapa moms vako vanotsvaga vega vanotsvaga ipapo usatomboblame inini i know my mother i know her reasoning capacity i love her i will still love her because ndimai vangu but issue kana vaiuyisa papublic i have to address it and handizogoni kuhwandisa ndinogona kuviga zvimwe but handingazovigi zvese uri kunzwa mandla vanotsvaga vega ndozvavanotori zvekuti ukanetsana navo iwe unofunga kuti zvapera but ivo vanosara achida kugadzirisa chete zvese izvi ka izvi kuite kuti ndida kunyadzisa ndida kudii but there is always two sides of everything even inini usandibhelieve kuti ndakakanganisirwa namai vangu handiti no, no, but why. inini ndida kuudza chinhu wani mandla don't blame tatelichas why because this is blood blame inini namai vangu not tatelicious tatelicious munhu wepa facebook she is digging information akabvira kare achitsvaga zvinhu zvekundidistroy achitsvaga if you remember mirandimbokuza nyaya dzakrista yari palife kechi ndambokubata ipapo wangu kubva zvakatanga facebook wangu i mean asati ndamboona nyaya yekunzi munhu anounzirwa amai vake wangu i mean hanzi naketv keti block your mom i didn't speak to my mom for nearly two years and i had so much peace so that's the other anger and bitterness iyoyo ketwa wamboti tera ndichaura newe then ndichakupa mukana wekupindura munhu wese wauri kuda wangu kumameseji wangu uda moni dzandida kuti chii here wangu wozokunyatsopindura zvauri kuda wangu eh. wangu izvi zvandiri kukuudza wangu ka kuti tatelicious munhu ari pagraft wangu munhu ari kutsvaga information yechichii wangu ani but i never knew kutitsvaga information tatelicious destroyer manje anodestroya hapana asingamuzivi ivo vari kuita chii kwaari vane munin'ina muuk vane vana six vane hanzvadzi nehama vari kupa tatelichasi nyaya dzandironetsa nawo chati yandakaita navo marumwe zuro vari kumupa kuti aitei because haizi hama yedu hatimuzivi munhu anotozikanwa neutsinye but nezuro ndakunzwa uchiti handisi kublema handisi kublema tejesha ndiri kublema moms wako saka do you take that statement back kuti nezuro ndakunzwa uchita live nandakateerera ukati ini handiti blame tetelicious mwe anditoblame njaya mai vangu vakatovinga tetelicious inini handiblame tetelicious you know why ndakablame tetelicious pekutanga ndichifunga kuti zvinolika but pakazoa kubudisa ndikiri information ndatotaura makuseni after maaudio aplayewa akaiwanepi chavasingazivi ndechekuti tatelicious is just there to destroy ende tatelicious haasi loyal anogona kutotora futi voice ravo chero achitaura navo anogona kuvarekodha akazviplay but pauri kuti hausi kublema tetelicious ipapo ineniwe ndu handisi kubvumirana newe you should blame moms wako natetelicious vari two wangu ipapo kana uchiti hausi kublema tetelicious inini ipapo handisi kubvumirana newe tetelicious unoziva kuti ndimoms wangu ndinofamba naye handinyepa zvangu kana achinditsamwira nganditsamwire but shes wrong she's wrong for what she did wangu because without tatelicious maformation anga asingabuda here hanzi maybe your mom doesn't know kuti tatelicious ndo zvaari havatomuzivi because vari kutomutrusta havatomuzivi kuti ari kutova distra because imagine kuti vakarwara tatelicious achabva here kusweden kuya kuzovaona zvimwe zvinhu zvinoda kufunga guys tinotamba pafacebook but matambiro acho ngaatitambe tichiziva mugano hatitambi tichidarano pafamily ndozvandiri kuzama kuda kusvika ipapo kwangu ini nangu like i said ini nangu ndinoda kutaura chokwadi munhu achandimaka anondimaka zvake but ndiri kukuudza chokwadi ka tetereshasi moms vakanga va zvakaita zvakaita ka ini now forgive moms vangu before ndisati ndaregerera tetelicious but yoye seem like youare forgiving tetelicious usati aregerera mai vako for which thats im disagreeing newe ipapo wako ndinoregerera mai vangu sataregerera tetelicious wangu because tetelicious ndakazviudza pajekerere wangu ndakazviunza zvose pajekerere wangu momuzi vanga vari wrong zvavo but haungaregere tetelicious oregera kuregera mai vako izvo zvazvimeke sense kwandiri tetelicious handifi ndakamuisa padhuze neni manje and never handitambi naye handimbofa ndakatamba naye tatelicious have always wanted to destroy me thats a fact hakusi kunyepa ndo nyaya yechokwadi chai tatelicious ari pamakwikwi neni haazi kuti inini pafacebook handiuyi kuzokwikwidza kana kuzobambiri kana kudii ndongoya kuzofara tatelicious is threatened by my soul and my spirit thats a fact thats why she dig too much too deep achidhiga kuti anyatsotsvaga nezvangu zvinokwanisa kundidistroya hapana munhu achina maissues mulife mandi but facebook iyi ndeye kungotamba unobva waita t serious nefacebook zvekuenda unotanga kuti munhu mukuru uyu pamwe ari kutotaura zvechokwadi zvimwe zvandakatotaura zvechokwadi still wrong person she doesn't mean any good kuvabvunza information izvezvi ndaa ndakaiblokana naamai vangu nearly two years but zvanga zvatogadzisana zvato vakandikuvira sorry mwanangu eh, pandakakanganisa indikavati sorry mama ndakakupindurai rafu but ndandaneta musanditsvuke next time kana ndatadza udzai vaningino yenyu vanditsiure zvikapera uri kunzwa ndikanzi ndibhadhare mombe zvese zvanga zvatogadziriswa zvatopera but now weare back again why because vari kutaura chii natatelicious why, why is she being loyal no, kumunhu wavasingazivi stranger hasha but inzwa wangu hasha dzokutamaikotaura dzichira ndikuzvinzwa wangu but mm. iweyo bebi kana ndikunyepaka yo you was overreactor wangu because right now mna ndikunyepera ka taterisha sakuisa pakona pekuita kunge iwewe jiwi une problem kunge zvino andinyepa indakaterera mavideos ako wangu ini azitombo kunyepera ndisoendaakunaiflos kana uchiti keti youare so confused blame yourself what do you mean im confused confused about what waida kuti ndirambe ndakanyarara pabuda maaudio vanhu vaizoziva sei kuti zvabva nekupi kana zvakaitika rini kana kuti chii chaitika zvimwe zvinhu musangozviise mafacebook komenta kuzviita woriya panyaya iri sensitive shamwari ndiri confused ndaitei confusion yangu iri papi keti inokataura neni ka i think without reading macomments ka tinokwanisa kusvikirana pachinhau chatinobvumirana because ndazama kukufonera tiri two three ka four kuseri wangu wandiignore but ndokumbira wambonditeerera right now ukamboignore macomments aiswee keti ka tinokwanisa kuyanika solution kari nani wangu handidi kunyepa zvangu uri bhururu wangu iwe because macomments aya i wish anodzimika inini whatever zvauchataura mandlaka mama wangu ngaabve kulive dzatatelicious kana tichinetsana nyangwe tichinzi tarwa zvibhakira tiri maine mwana hazvifi zvakachinja manzwa but vakaenda kulive yatatelicious ka aiuka mundotaurawo panapa because kana maenda kulive yatatelicious youare making it worse kana uine bite neenge yekuti mwana wako akakutuka chigadzirisana naye kuseri kulive yatatelicious vanoitei vachimufowadira machatsi woti hanzi ndibise paloud okay saka iwe uri kuti uh, as from now onwards pakasabuda anything from your moms vacharanya tetelicious neoy you won't say anything ndozvandakunyatsozvinzwisisa of course i want i would die. if i have something i will say to her kuti her phone kuti vakaenda palive yatatalicious ini ndiri munhu wenyama ndinoshatirwa kuti what are you doing with my enemy can you not see kuti this person is trying to destroy your daughter ndakavadaro nezuro ndikati mama chiri kukutadzisai kuudza tatalicious kuti siyana neni nemwana wangu usandifonere chii muri kuita loyalty yechii munomuziva here vakati handina kuziva kuti andiise palive its really so unfair zvekuti akaramba achizviita ndinomufonerera mapurisa emuno mudublin because right now pain iri kukozwa natatelicious havasi kukoza haasi kukozera inini chete eh, ari kukoza even kwavariyo vanga kutuma nezuro vachiti adii kumuudza kuti kechi Keti, ndokwanisa kunditumira number yamai vako kuwhatsapp after ndapedza kutaura newe after, after this video tapedza unokwanisa kunditumira number yamoms vako yeah okay ndinoda kuti nditumire number yamoms vako zvemalive izvi zvine zere mandla ehe ini ndinopengawo zvangu ndisori benzi rinopengera pafacebook but iwo mai vako vanokuadressa pafacebook vanenge vachimbotomboiteipo munhu ane 60 something years ngavauye vagare vachitamba nevazukuru uku kwete kuita zvemalive hazvitomborina kana zera nawo hazvina hunhu zvazvina kungoshoresa inini chete vane common sense vanoshora ini yes ehe ndakakanganisawo pandakakanganisa but naivo vari kutoshorwa nevanhu vaivarespecta keti ini keti ngandava ndingamire pachowadi ndikatsamira yako wakakanganisa eh, chachi yakakanganisa newewo futi wakakanganisawo futi for reacting mose muri three makakanganisa wangu wakamboona kuti ketika unotanga uriwewo munhu ari innocent but paunozopindura ureacta ka mose unopedzisira mafanana kupedzisa kwakushaika kuti ane mhosva chaiyo ndiani because iwewo keti andikunyepera ka uri munhu wenyama i cannot tell you to ignore zvimwe zvinhu ukataura bcause ini ndakadai ndakadai handigoni kunyangwe even ukavafonera yeah. vachangokudza kuti ndakamutsamwira akaikanganisira but pawangu ari pano akati zvakapera mwana wangu so inini i end up being confused kuti nguva dzese ndizvo zvinongoitika mulife yangu nguva dzese but mwari anoziva zvake chokwadi because munhu munonetsana moudzana kuti zvakapera kana wati wabhadharwa kana wabhadharisa munhu waripwa kana kuti wati ngandiripwe nhai mani unoramba uchingoita damage control no kuudza chokwadi kit like i said nina ndikunyepa semunhu angu asiri biased wangu like iwe unondiziva sezvandiri wangu ndiri uri mufesi wangu wangu ndikada kufamba nezvauri kundiudza ka inini inini i have to kutaura chokwadi sezvachiri wangu ndikakunyepera iwe hapana munhu achakuudza chokwadi like i said amai vako vakakanganisa wangu eh, tetelicious shes wrong handife ndakatenderera wangu newe futi youare wrong for over reacting wangu for which vakakuisa patrip yawaida dewakavaignore vanhu ava pakaputsa zvinhu for which andikunyepa zvangu ini i don't think ndaigonozwa ignore ndamuojema so ndaivashaudewo zvangu uri munhu wenyama wangu unobvumidzwa kukota unobvunza kutaura zviri pamwoyo but i really wish iwewe namoms wako kana mune hama one of your relatives anokwanisa kumbokuzama kugarisai pasi nechichichi for which moms shes tine munin'ina wamai vangu ari muuk vari kutoziva nyaya iyoyi yese vakatombotiraya kutiisa papariri pawhatsapp ko tese nezuhonest for which amai vako shes too old kuti vauye kuzotaura nyaya dzavo pafacebook zvimwe ndezvemhuri zvefacebook dzimwe nguva ka ngazvisirwe isusu moms ka mafacebook avo varambidzwe kuya vanobvumidza kuya kuzoonekawo mavhidhiyo vachionawo nezvakadii but she's too old for jambanja iri pafacebook jambanja iri pafacebook iri ka moms zvavazvikanganisawo ipapo wangu butmanzi manzi ari pakuti muite peace namama of course peace ichaitika but trust inenge isisipo guys thats what you have to understand inini ka kana ndandiri wrong ndandagara nditori wrong but how can i share machats angu nakaili kunait stranger destroyer mira ndikuudze wangu kuudza chokwadi wangu like i said I'm, i really wish kana pane munhu akwanisa kugarisai pasi muri two namoms onyatsotaura nemi muri two namoms zvikaramba zvinenge zvarambawo zvavo but moms ka kuti varamba vachipinzwa muma zvekumarekodha nemachii vachifonerwa netishira vachijamba ka ndezvedu vana vadiki izvi for moms ka moms eh, it's not good for image ya moms even moms vanga vaonga nechigumbunyimother kuti tate is your best friend really okay nai tell my mother kuti tate richas is my best friend andimuzivi andisati ndambomuona munhu wepafacebook kungotumwa nomumastreet ini natatelicious since tatelicious akauya kuimmigration akamenshena zita rangu ndakabva ndatomuona kuti haasi munhu ari bo because munhu wese ari mueurope anotozviziva kuti paimmigration hapataurwi zita remunhu but ndinongotaura naye zvangu but ndakatomuona kuti haasi munhu wekuinda tena zvekuswededza padhuze zvekuti unotaura naye kuseri ndotaura naye papublic like this no mira kuudza even number yake main number yake chaiyo ndakatoibloka anotonditaxira neimwewo number iri different but yo ndambokuudza chimwe chinhu wanika i know kuti zvichapera zvatiri kuita zvangu but i don't think iwe natetelishazika munofanirwa kuramba muchiita zveufriend zvenyu zvamunomboita zveufeki zvokuedata pamalive zvazvo i think that shit should end wangu because kana if iye ane mabhozi okusa amai vako kusagoblastpakudaika kudaro inini ndingakonawo pajoinawo live next time onzi waisowo palive yamoms vangu kojoinawo unowapinda ka ndionengo neproblem muupenyu pafeya feya iwe wakadai wangu because izvi zvanyatsotaridza pafeya feya kuti hapana uloyalty wangu ungori ushamwari huripo wangu hwekungoti tiri kungotambirisana for maviews nemanumbers wangu but hatisatambisa nemaviews nemanumber zvichanisirana ubiri kwedu unoziva musi wakabuda maaudio ayaya manje zvinhu hmm. izvi ka zvakaitika two years ago zvikapera saka musi wazvakabuda chaizvo hazvina kumbondirwadza because dai zvazviri recent pazvakaitika ipapo pachiri nemaemotions maybe ndaigona kufundo but zvakaitika even ukavabvunza vanokudza kuti inyaya yekudhara even pane kavafonera nezuro vakati kwaiwo uri kunetseka sei nezvinhu zvakudhara inga takazvigadzirisa zvikapfuura wani but chiri kundibhowa ndechekuti recent chats yezvandiri kutaura nemi zviri kubuda kuna tatelicious how nainyaka ukatsamwirwa namai vako mandla vangatanzi because mandla anoenda painstagram saka ndakunoudza vanhu vepainstagram kuti vamuatake moms vari kuona vhidhiyo panapa kati moms mira ndimbotaura nemoms vako moms kana makatarisa muri panapa ka moms mwana wenyu i know kuti munofunga kuti munenge muchitaura nemunhu one but hamusi kutaura nemunhu one zvinhu zvinopedzisira zvaa nevanhu 200,000 people kana 20,000 people vakatarisa moms mefunga kuti mutaura nemunhu one zvikalika moms dzasiyana nezvakudhara kuti mukangonyaya nemunhu kawani moms zvinobudiwo pane zvitoo zvoti vanhu three kana four but nyika yose mazuva ano netechnology iripo moms mukangonyeya even kavoice note mafonerwo maita sei doesn't matter kuti moms makatsamwa sei nemwana wenyu mwana wenyu mwana wenyu moms mungafonere nyu motaura natete licious motaura zvamuri kutaura natete licious but mwana wenyu mwana wenyu munofunga kuti vanhu vachakutarisai sei moms vanhu vachikuonai muchiti ah ndiwo amai vanotaura zviri shiti nemwana wavo handisi kumboti moms muri wrong all the way handizivi zvakaitika pat penyu neupenyu hwemwana wenyu muri two moms but anoziva pati penyu chokwadi ka ndimwari because mose muri two une masaidi yenyu amuri kuona uye ane saidi rake rakamurwadza mwana wenyu uye ane saidi rakuitiswa nemunhu ane utsinye aitorwadziwa nerelationship yedu iyoyo ehe takamboenda uyu kwake uyu kwake tikatadza kunzwisisana zvikatopinda nehama chaidzo ndakudza kuti last born yemubamana mai vangu munin'ina wamai vangu variko kuuk if you remember very well paipai patikaita zveubenzi kubirmingham mainini vangu vakanditumira maaudio ndikakuudza kuti mama vangu vari kupopota remember ukati varipi ndikati vari munomu because paipai ndaifanirwa kuenda kunovaona so everything zvinoitika mulife mangu kana kuti zvatinonetsanaka before ndisati ndaita anything ingave audio ndikaitumirwa nemai vangu vachindituka kana kuti ndikatadza kunzwisisana navo first thing i do ndinofowadira mainini vangu vari kuengland munin'ina wamhamha wangu last born yemba mavo ndovafodhira ndova ndinofonera ndobva ndachema even nezuro even pakabuda maaudio kamainini wangu vakaisa inini namai vangu painonzi three way conference ko tikafunga kuti zvapera tikaona minutes later vapa live yatatelicious like i said ka vana moms vanokwanisa kungofonerwa kungofungawo kuti maybe vanga vari pahwani nemunhu chief which inini i cannot defend her handikwanisi kuvadefenda moms kuti chii nechii but she's wrong for talking neenemy yako vachiziva kuti speciality enemy yako yeah no problem lisa next time iwill try not to overreact no no no no keti andikunyepera wangu keti uri munhu ari bho but uh, right now I, I don't know there's a way to overreact waka overreact three times wangu for which I, I wanted you to stop wangu kuti waka overreact uri bhuru wangu wangu wakatsamwa wakanyanyotsamwa too much you gave people what they were looking for wangu iwe wakangwara iwo zvimibva last time patazama kuseto up wakandiudza kuti mandla tiri kuseto apo apo mutsa musoro so i thought you're going to do the same thing wanguti ah, apakuda kupezanisa handina chandataura chakashata of course muukama mukatadza kunzwisisana mai nemwana uyu conduct hama hapana chakamboshata don't involve dzimwe hama kuti ndatuke ndangoedza kukuudzai kuti tinotoriwo nehama dzekuti kana zvinhu zvanetsa tinotaura nadzo Keti, keti, keti, dombo mondikumbira chinhu wani wangu. Unondiziva chinini kuti after this live handiti imwe this is the last one. Ndinoda kuva kuti ungotaurawo neni kahwani since wanga chiigina mafoni calls angu. Tinyasotaura semabhururu panapa. Ende kana wapedza zvako uzoverenga macomments ako kana pano kwakuti ako hanzi kupedza. Unondiziva kuti inini zvangu. Ndinoda ngopedzerana newe keti to because right now ndikutaura newe but you uverenga macomments. ndoda kutaura newe sabhururu wangu i wish there's a way yandinokwanisa kudzima macomments aya but ndashaya ndatokonya ndatokonya zvose ndashaya pekuwadzima macomments aya haasi tombodzimika ndashaya pekuwadzima shem but its okay keti ndoda kungotaura newe kuti wakanditeerera wangu kuti kana uchinzwa but wakatiteerera macomments ko guys macomments anodzimika sei painstagram i don't even know guys i wish i knew the way kuti unodzima macomments painstagram pa but anozi pacho pafacebook apa amene ndanodzimika se ndashaya ndawa ndawa nekutsvaka because ndokuti anditerere wangu okay keti waterere kana uchiverenga macomments ndakaterera okay wangu ndakuudza wangu eyo iwo right now uri kutamba game rabhora rari kutamba ndere ratetelicious harisi bhora rako aku tetelicious akupa bhora kuti ugoise kugedhi rako wangu ndozvaari kuita right now and uri kunyatsomufadza because achaita live kana after wapedza uchaita kuti mamudzo mamudzo ndinoziva mamudzo kuti anotaura seka mamudzo eh, aconfirma ega mamudzo eh, ndakakuudza inini kuti handisi kunyepa mamudzo azvibvuma ega kuti saka pandanyepa ndepapi saka iwewoka usabvume kutambiswa bhora wangu iwe ukava bhora unoziva kuti chii manje hmm. meseji iyi tatelicious achaiona nyangwe zvikaita sei mai vangu ndimai vangu maemotions aripo matambudziko aripo mahwana aripo marwadzo aripo hazvisi zvinhu zvekuhwandisa munhu wese ari pafacebook anotoona kuti kete akauyisa mai vake kuisland but havagari vese because pane zvakaitika thats a fact but nothing will change hazvimbofa zvakachinja vakatonzwa vaka kuti ndarwara izvezvi ndiri muhospital vanouya vachimhanya because ndiri mwana wo nyange ndiri benzi ivo nyange ndikanzwa kuti ndarwara vanditukira ndichimhanya because that is blood asi ini ndiri wrong kuti mhanga vasiyezvefacebook era navo zvekushea audio tinoita nezvo ngavaziyewo kushera ngavasheye nehama nevana vako noti kufumura mwana wako nyange uchinzi mwana wako ibenzi ibenzi ehe but protect benzi rako indova protectawo nekunoku ndozvinoita family noti kuti just because tanetsana iwe unoenda pafacebook ndakupa vanhu vepafacebook zvinhu zvako you don't do that no like tatelicious weuya anenge achitofara but iye mai vake tatelicious vakanyatsotaura kuti iwe ari kuti watuka mai tatelicious akandiripa aida kundiuraya which means anawo maissues akewo aitombomunetsawo namai vake saka asade kuuya pafacebook achinyepedzera achirwadzisa vanhu achifukunyura maronda enyaya dzanga dzapera damage how do you sleep unofara nhai mandla i wonder kuti ari kunyatsodya sadza richitodzika uchikanganisa mai nemwana wavo kudai uchivafonera palive kuti vauye you benefit ngobva waenda two personal pafacebook kudaro wangu like I, like I have told you wangu kuti chika moms vako ndemoms vako for which moms vako ka uh, like I said uh, she comes from an older generation wangu vakangofungawo kungoti maybe vari kungovhentawo kune mumwe munhu vasingazive kuti vari kurekodhwa nechichichi I don't know chief Chinyicho Hanzi ma V11 apa kuti aida kundiuraya live yandakaita nezire ngwani ndichitaura namai vatatelicious vakata ndakavati tanetsana natate nekuti ari kuti inini ndatukana namai vangu mira ndimbonotora mukaka wemwana mai vatatelicious vakati iye tatelicious anogoti iwo wanetsana namai vako iye tatelicious aitoda kundiuraya inga zviripo palive kuratidza kuti uh, no disrespect kuna mai vake but kungoedza kutaura kuti hapana munhu asina maissues nekumba kwavo iye ana maissueini handiudzwi kuripa tatichasinzwa nehama dzamai vangu ndo dzinondiudza kuripa ine ndo dzinoziva nyaya yacho yese kwayakatangira nekwazvakasvikira keti kechi uri kundinzwa here wangu kechi eh. kechi wangu chivi hachiripo nechivi wangu kana that's why uh, kana wamboteerera speech yaobama eh, yemukadzi wamishe obama akati when they stop low we go higher when they go higher we stoop low unasoziva zvindiuchichiva kuti unoziva kuti chii manje nyaya iyi yatondidzidzisa zvakawanda nyaya iyoyi yandidzidzisa zvinhu zvakawanda kuti people can be really very evil uchifunga kuti muri kutamba pafacebook someone can go deeper but inini panyaya yese iyi manzlaka vanhu vari kuti anzei wakafumuka wakafumura mai ndakuudzai kuti for the past two years inini namai vangu tatisingataudza tatadza kuwirirana handiti makamboona ndichiuya here nyange ndidhakwe sei ndichizvitaura palive handina ndakutozvitaura palive because kwaita maaudio of which what you have to understand ndezvekuti nyange ndandiri wrong zvangu ka maaudio ndakamatumira kufoni yamai vangu tanetserana nyaya yemari yekuti mari yauri kubhadhara ishoma vanhu vatanzi uri kundishandisa uri kunzwa saka maaudio ndakamasenda kwavari akaguma abuda futi akazara even myland zvekuti ndaitoziva kuti one way or the other achabuda chete arat kukuudza chokwadi keti kangu ndamunyepera wangu wangu munhu handichakunzwini inzwa ka wangu ka pane munhu achaya kuinbox achiti keti uri right taura zvaunoda kutaura pamoyo ka but ndoda kuti usati wataura zvoda kutaura pamwoyo ka chimboanzi why did you call her mother if you did not want uh, if you did not want uh, uh, yours to be called ini hanzitombogona kukanda mawedzi kana two three wangu iyo kana pausati wasvika panguva yekuti uda kunyaso muripo mukati ndimbotaura three minutes wangu ndaka you but uri kupindura mamessages ari apo wangu ndazama kukufonera kuseri hausi kundinhonga even palive kwacho ndoda kutaura newe uri uda uri kuvekera macomments ndotaura sei newe naye bhururu wangu nyange uchinzi ndoda kukandoimbondidonhedza undidzosa ndichanzi kuti uri kuti ah, manje haufuli manje ndakudonhedza ichashanda here ini guys iwill try to add zvikaramba zvaramba zvangu honestly i will try to add okay out guys ndichazama kumuida guys ikaramba yaramba mendizame alo kinyeme muri kuchinzwa here

Havana volume. Oh. Alright, volume boma. Vakundinzwa na volume bona. Ndagadzirisa. Ndagadzirisa. ndagadzirisei here can you hear me now makundinzwa here no yabo okay yabo no ndaisa two yabo manje okay volume bo here volume bo kana volume yabo mundiudza here no ndaisa volume volume bo

Anyway guys, I tried volume iri kuramba guys, ameno chi ndozvainoita. Okay, I can try to restart. Alright, kana volume yadhakwa guys, I have tried guys, to be honest. Oh, muri kundinzwa kwanzi loud and clear, kana sitomboziva wangu. Ah, inochaziva guys, anyway, kana ikara and I, I'm not restarting the live. Thank you guys. Ndambotamba nemi guys. Aiwa volume kana yafa sorry zvenyu. Ah, alright. Let me restart but aiwa guys. Ndambotaura na Keti zvangu but ya kana volume yacho yadava okay cool.